iwai aya mapromota inonzi chii city to city ana mumbadzo kumhata kwenyu mukonoti makabvisa colors pacity to city because angodi munhu anoboila zvinopfuurira anoovashadowa tumwe tumaartisti twenyu munoda vanhu vari average sekuanzanise colors azoimbe 20 minutes ka but inyaya yekuti 15 minutes nadoburitsa mari saka colors yoya meme akuonera kuti ane ah, manakidzira ari kuita vanhu akaimba 20 minutes ka panoitika hofi pamatayewa rega timubvise Kumhata kwenyu. Nezuro manga makuramba nemari yangende. Akatozobatsirwa na Freeman. Mama kuramba ne balance yedu. Batai wa cyclone. Pakazongokandwa mabhodhoro wani kuda kurwisa movement. Ndiwo nozongomama. Apa pengerwe panapa forever protected. Waizia pakuti tiri mhata, tiri ma drug addicts, tiri mahure, tiri mbwa but tine vision ende tikuziva kwatiri kuenda imi mukuraramira kuporisha ndimi muchamumama izvezvi so kasipuraga akanaka naye ndekupfeka mufunge ko paanogara pane tonge kutonge pajeri papozi mari yacho yakawandirwa eh. yakawandirwa vaizi yangende to a point yekuti hauchatocheni iwe boys makamboona matreksuit anovhurwa nangende here mukuona masuti ayaya anoita 120 zvikwira ka anopfekwa nangende ende zvelevel rake zvemunana 24 years aiwa ari kutoita ari kutoita zvinhu because mire ndikudzei something ka movement rese ratete naro riya riya rinenge richitobhadharwa rinenge richitobhadharwa Moya paramba eh muka uri futi seke. Mari yacho uri kuiwana kupi uchiimba masongo after 6 months nenye kuti kamanager kari kutayo eh mkomana akasaburitsa video rakanaka ndinonzi ndapera ndozvakaita kuti vamwe vakwete mari yekuenda kuJamaica izvi zvapera because imimi hamusi kushandira kuita zvinhu mukushandira kuda kunzi muri kuita zvinhu what's the point yekuti ngenda anoshutisa video re 5 re 700 anopedzera kuzvilimita kuimba because every song unenge uda kumaster kuiburitsa nevideo fire time it's a hit song yekuti huulengende kasa haina video ibvai yakatozoitwa video yarira Isu masongo edu tinotozomaita mavhidhiyo tichonoti yafariro and hazvisi planned saka muku mabara pakuti mukugara pasi muchizvita kunge muda kuronga art let me tell you something if youare an artist ka ma thats the beauty of life zvinhu zviri programmed zvinokuuraya art rako because wakuzviprograma you are not a computer we are human we make mistakes embrace those mistakes embrace uh, maimperfections usararamire vanhu tichitoenda kumberi tichitoita better and better ati rinopedzera ratiza because une heading yekuti ini handisi kufanira kuimba zvinonyadzira ini handisi kufanira kuimba madrugs zvine basa rei imba zvawanzwa kuda kuimba mwana wamai sa unosvika seiko palevel rekuimba mafreestyle sasauro wacho yeye iwe uchiita zvekuseterwa uchiseterwa appointment yekunorekodha musi wacho ukasvika usiri mudhu nekuti une kamanager kasingatombonzwisise kuti mangoma chiiko chinonzi mangoma chipreview akasongo one uchazvirega but ukaona kuti chinyasha time yauchada kubuda kuna patron wauda unyatsoshanda ka it will be too late because mukana yenguva unopfuura isusu ngende is trying to capitalize on this moment kuti agadzire legacy yake aiwa imi mamusikuita izvo zvonguraramira kudrowa Nisha paishanda kuNash TV makambomuonana achikwidza mbuya vake ndege asi musi unongonzi Nash TV yavharwa hapana kutora kana wiki akatotora gogo wake because uh, that time taifanira kuita collabo tese akatoti ndaenda ku ndaenda ndamboenda kuholiday ndatoona atoposta ana gogo wake paairport achitoti ndodzoka musi wakati unge two weeks achitenderera tenderera nambuya wake asi ari kwamutarisa akatadza kuzviita sei aisazviita izvezvi kana iri mari misha asitorina mari izvezvi paipeya ndo paitopisa but akatadza kuzviita because unenge uri suffocated iwe izvezvi chai chai nemabhuri raita misha dhanzika anofanira kunge atowedzera but mazuva ano atooneka kunge kushaya kaari kuita so because ati raenda even master echangosara masutu ati gone nezuro i was so shocked pandakamuona handina kutombomuziva unoziva here ngende pako yapamota mm. handina kumbomuziva achinja ati rinopedzera ratiza netuningo chipurogiramu akuita kunge kachidhori plus unopedzesera watozumwa nenyeri moti pakuti uri karoboti chifurirwa namaneja hee ngatikwerete tiende tiende iwe wingidio obva aimba nani obva aimba zvake kana busy signal ka obva atoregera futi kuita video ka song yobva yatohwina futi chii Nama imi muri kumama muchiburitsa ma 1.5 muchiita mavhidhiyo so mainominetwe munhu wandiri kuona achatoramba achitoita zvinhu ndireima because reima anoshanda unotomuona ari kwana glama kupi kupi and da kuudzai something zvekuti anzi endo rekodha naproducer ningi unopesera wakuimba chinhu one zvitori nani chigodegoda sha munoziva kuti most of masongs asaura munototamba acho mademo zvekuti quality it's a myth mamyth emadofo aya shamwari chero munhu akarekodhera mudrum kana dhanzi richibhurwa munongotamba masong akatorira acho iwayo zvinofanira rime inge itori freestyle yaitoimba una keneni vachitoridza kaspika kefeki futi kaspika pamupasi pemuti kugrenora song yakaenda viral akatozomuporisha akanopinda mustudio mukatanga topopota imimi song ine quality mukatanga topota hey, hey, zvekubhowa kureva kuti chi aifanira kungorekodhera song kwaakaiimbira kuglenora ikoko pasi pebridge but imi makutora munhu tida kuti ati unoburitswa muvanhu waburitswa muvanhu anditi waburitswa muvanhu kudaro mobva manzi mangwana kambani yavharwa makutanga kudzoka kuti wani mwana wamai ha kana usina usimba unobva wapera saka zvitori nanyika kuti isusu tichazoita manager but ngenda achazoita manager kana akuunderstanda industry inguva yedu ke chingosiyai tingopenge tione papa papa kuti zvenyu he ndiri bhuru malyrics anoimbwa nanamatai namatai anoto apa uchinyora the west part ngende munhu anenge achinyora uchinyora zvinhu zvakapusa kudaro chigo chaunenge uchinyora ipapo huh? izvi so cyclone bottles ngenda kurira but murungo rwadziwa chete kunzi ngendarira ndozviringo kusvotai waiziya mubva mada kutanga kutaura zvemarelationship mubva zvineiko nemangoma murungokundwa zvakadaro murungokundwa nehure wakakanzwa here kambwa kanonzi nyasha kaya kachinyebera vanhu he ina chero yemadrugs orai titombochi chero ukasarova madrugs acho zvinobatsireko kusarova madrugs wobva watanga kutadza kuimba saka zvitori nani ka kukudhakwa asi uchigura dhansi haiwa but inini amune mazera anoita spraga spraga anogona kuimba but chiri kuitika ndechekuti akuraramira vanhu kuzi ari kucontrolwa namaneja Mukomana uyu akaitwa let loose anovhura hombe but chikuitika ndechekuti ari kuprogramwa kunzi pose play ah, pose musatanga kuti iye ka anopisa kundidarika asi pashow yekuzambia pepe yakaenda nekombi because asiri anenge achinegotiate napromote but manager uyu nekuti ada kugadzira ma ada kuzosaina mamwe maartist ari kushandisa spraga kugadzira malinks ake muindustry at the expense yecareer spraga spraga paari kufanira kupiwa mari iye ari kunegotiate achipiwa mari shoma oendesa artist nekombi iri show yanga iri yangu nanyasha naspraga tiri two but do you know kuti spraga akaenda nekombi apa anga ane baby orit wakadii kungokwidza natali naspraga ndege imoteera ayewa ini ndakakwira ndege nevanhu three kasi inini anditoimbira nenanyasha but inyaya kuti manager anenge adaunza ane hunhu ndakatongovaudza vakatombondidaro vakati he saka he maflight ndikati ewa saka regera yenyu vakazongoribhuka one flight but iwo manager wako zvakafanana nekudzoka first kuya kuya kudzoka first kuya kuya eh, zvinhu zvaisarira vanhu vanga vari kudzoka first wanikwaso vanipupurira zvinhu zvaisarira kunzwa kudzoka first kuya kuya zvinhu zvisingarire kudaro ka nyasha akabva ati haa zvisi kuita ndiimbe because vanhu vakatora mavhidhiyo imi mamuzombofema kaandastenda kuti sound rakadhakwa zvonzi spraga atadza kuimba akakwira pastage akatanga kubata bata matambo zvikanzi ye ndine vanhu vangu vabva kuuk usadaro mufana wangu unenge wandinyadzisa aish isu sitoziva kuti ah, manager ndiye anofanira kutobuka saya wati sangu ari kuimba panapa gadzirisai chi sound yenyu but wokushandisa nyaya chaiyo kugadzira malinks emuchi emuindustry and uh, uh, uh, he's not even in control of his finances boys spraga is a superstar lifestyle inoita ngende ndo lifestyle inoda nyasha because uh, they had dreams vasati varira and taiva pamwe chete we know the real spraga and toziva zvaano saka mukuona munhu akanyanya kontrolwa anopedzesera akutadza chi kuimba mirai muone hombe dzichatanga kuvhurwa masentro ipapapo kana iye nisha iyeyo muchaona hombe vachatanga kutobhurwa dhanzi zvekuti muchatoshamisika kuti ah ndisentro hero because anga akavharirwa pitbull yanga iri mukeji saka ati rinopedzisira raenda because ukurarama eh, you are not being yourself anymore pakuti wakukontrolo vaiziva eh, maartist mamaneja iwo artist unofanira kumaneja zvebasa kwete kumaneja zvekuti hanzi hee personal life haafutseke vanhu vanoteerera hunhu hunhu hunogadzira mahitsi e chinoita kuti ubhukwa hausi hunhu chinoita kuti ubhukwe iweweka eh, unobhukwa nepamusana pemangoma pemahitsi kuti ubuditsirwe mari yakawanda unofana kungo nemasongo akawanda anorira kwete zvenyu zvekuti iwe unofunga kuti uchabhukwa nekuti wauya uchiti inini handipute mbanje ah. haumbofa wakabhukwa because of that saka nguva ineika nguva yamuri kushandisa kudrowa ndo nguva yamuri kufanira kunge muchishanda you don't even understand the, the, the fucking music industry muri kungoteera kuri kuenda mhepo hamutozivi kuti muri kuita nezvei e drama iwe drama iroro rinotopusha mangoma mwana wamai ingade pakatobuda nyaya dzemahura ana kerishi paya tika pakatovhurwa hombe wani mana zvina basa tiri macelebrity eh, usabva wade uzvitonge munhu ari nomau tiri macelebrities haisi danger mm. ndo lifestyle yedu zviriko usazvilimite mwana wamai usazvilimite ita zvauri kuda iwewe kwete kuprogramwa nemunhu paya waidyira musikana wako musaga bcause pane dzimwe imbwa dzinenge dzichicontrola haye musikana ye uchitoitiswa musikana wako rafu nenyaya yekuti iwewe hausi kuunderstanda kuti chakuendesa kumberi talend rako nekuimba ukufunga kuti chichakuendesa kumberi kuve neslika zvichakudzorera kumashure ende uchasara usina chii uchasara mm. usina mafans because even pasocial media pacho you are supposed to build your fan base you are supposed to be posting every day but ukutowandira kumablogs you only post uchiti ndaburitsa song nyowani saka mafans acho unomawana kupi wotanga ushoti koti vanhu vakufanira ngende because they can relate tira matuke tikazvarwa nguva yeinternet embrace it share your life with your fans zvazviya zvekuhwanda zvinoitwa nanawingidi isusu tirana nhova hatingoraramei lifestyle yedu zvisina kuprogramwa stereki because hazvina zvazvinotipa mafanzi ndeedu aya tofanira totaura nawo but isusu taitochemera kurira ka tarira paya wakuhwanda a ah, vakomana waichemera mafanzi mafanzi acho auya wanga wane nguva yazvakaimbwa namaster echo ndanga ndane nguva ndichemera chance mm. wapiwa chance takupa nzeve wakutanga kurilisa kasong one after three months ah, pakaburwa tanzika pangende wakazongodhongwa pakuti management chichi kuzoenda kujamaica neinei but zvecatalogu aiwa pakaburwa dance pepa masong akanotouraya performance ka masong akaimba iko payana ananamo yainonzi chii song yake zvirimo mumoyo neyayaiimba kunge afrobit so my melody masong akaburitsa pepa ndo masong ari kutobhura chi bcause akapiwa waiziya saka master echa tone pamwe panhu paatoiswa pekuti ha hachadzorerwe chi mm. kumashure chi neizvozvo you forever get money from his channel you for ende mukatarisa makolabo mazhinji amaster echi masong ake anotocollaborata vanhu ayeyo iwe ndiwo mutocollaboratwa newe panguva yako yekupisa kana muchiona ngenda asingaimbe nana bring phone nana musafunga kuti ana access anayo kasi haadi haisati yava nguva yacho antori kuona kuti ana killer t kudhara vaisatomboimba nevanhu but mazuva ano vakutoita makolabo ka vakutoimba nana shiba nana chieb because vatipfuura vakaprova imimi nguva yamuri kufanira kuprova ndewe nguva yamuri kuita mafunnies tiri kuchemera kuti tirire orit wapiwa mukana wakurira hauchaimbi wakutanga kuiburitsa kasongo katiri pawiko oda kuzvita sauro uri sauro pachiiko usingaburitse mangoma akawanda uchimirira kavhidhiyo hamuone zvinoitawo zvinoitawo vana freeman kana ivo vana kilati vacho mavhidhiyo avo anombowanda sha akatoita album ka anogona kutoburitsa mavhidhiyo kana four mamwe ese anenge ari maaudio otorira kudarika chi mavhidhiyo and let me tell you something ngoma raunofirira arife rakarira nesusu drama tiya tinoti rinopusha mangoma saka tiri kuda kumbo kuti kumbo kumhanyisa imbani bcause munoda nyaya saka pada kumbo mumhanyiswa vanhu ka imi muri kumatereve hehe tine hunhu tine hunhu nguva unogona kutaura kunzi une hunhu kusvika pakutopera uri mukuhwanda imomo uri kuhwanda ani ukuhwanda mafanzi ako uchapera kurira usina following usina mafollowers usina masubscribers usina mahit songs wachada kuzoita serious is gonna be too late mukana uye ka two use this opportunity to capitalize and movement haisi kuzomiswa pano pari kubhurwa dance zvimwe zvinhu setingataure asi chakakosha ndichekunzi a ange ndanopenga but anobura dhanzi ehe kune kunzi ngende eh, akazodii kasi ha ah, boys